Менә инде ярты айдан артык бар дөньяның игътибары хәрби бәрелешләр көчәйгән Таулы Карабахка юнәлгән. Каршылыклар 27 сентябрь иртән Таулы Карабах белән Әзербайҗан чигендә башлана. Ике як та хәрбиләр һәм гади халык арасында корбаннар булуы турында белдерә. Әлеге бәрелешләргә җавап итеп, Әрмәнстанда һәм танылмаган Таулы Карабах республикасында гомум мобилизация һәм хәрби хәл игълан ителде. Әзербайҗанның кайбер районнарында да хәрби хәл һәм комендант сәгате билгеләнде. Егерме сигезенче сентябрьдә Әрмәнстан унсигез яшьтән өлкәнрәк хәрби хезмәткә яраклы ир-атларга илдән чыгуны тыйды, Әзербайҗан исә өлешчә мобилизация игълан итте. Боларның барысы турында да сез, әлбәттә, яңалыклардан да ишетеп беләсездер. Карабахтагы каршылыклар да соңгы утыз елда гел әле кабынып, тынычланып, кабат көчәеп тора. Конфликтның сәбәбе нидә соң? Бу каршылык нидән килеп чыга? Хәзер ачыклык кертергә тырышырбыз. Димәк, ерак 13 гасырдан башлый. Ул чакта Кавказ артының зур өлешен төрки кабиләләр яулап ала. Аннан соңгы берничә гасырда да җирле әрмән патшалары төрек һәм фарсы дәүләтләренә буйсынып яши. Бар да 19 гасыр башына. Кавказ артындагы күп санлы җирләрнең Россия империясенә кертелгәч үзгәрә башлый. Әмма шул вакытка кадәр хәзерге Әрмәнстан белән Әзербайҗан чикләре тирәсендәге әрмән һәм мөселман общиналары күршеләр булып, еш кына бер үк авыллар һәм шәһәрләрдә яшәгән. Тик унтугызынчы гасыр ахырында Кавказ артында әрмән, Әзербайҗан һәм Грузиянең милли заманча хәрәкәтләре көчәя башлый. Еш кына бәрелешләр дә була, шул исәптән Карабах территориясендә дә. Әрмәннәр белән әзербайҗаннар мөнәсәбәте Беренче дөнья сугышы вакытында гомумән дә начарлана. Госман империясендәге геноцидтан котылырга теләп, ә ул чакта, хәтерләсәгез, миллион ярымга якын кеше һәлак була, дистәләрчә мең әрмән Россия кул астындагы территорияләргә кача. Алар өчен Кавказ артындагы мөселманнар Ягъни булачак азербайҗаннар белән үзләрен җәзалаган төрекләр арасында аерма булмый да. Чөнки милли азербайҗан лидерлары үзләрен башка төрекләрдән аермый да. Ягъни азербайҗаннар үзләрен төрекләр итеп кабул итә. Боларның барысы да хәлне тагын да катлауландыра. Халкы күбрәк әрмәннәрдән торган булачак Таулы Карабах территориясе Россия империясе вакытында Елизавета Польск губерниясе составына керә. Аннан исә Баку белән Әзербайҗан оеша. Яңа әрмән хөкүмәте кыска гына сугышта төрек гаскәрләренә каршы тора алмыйча, Төркия тарафыннан тулы оккупациядән куркып, төрекләрнең территориаль таләпләре белән килешергә була. Таулы Карабах шул рәвешле төрекләр белән союздаш булган Әзербайҗан составына керергә тиеш була. Шул ук вакытта Бакуга Антанта гаскәрләре дә үтеп кермәкче була. Алары исә ул территориягә төрекләрне кертәселәре килми. 1918 елның сентябрендә ислам армиясе отрядлары Бакунала һәм җирле әрмәннәр арасында 10 меңнән дә ким булмаган санда кешеләрне үтерә. Карабахны төрек-азербайҗан гаскәрләре ала. Әмма берничә атнадан Госман империясе Беренче дөнья сугышында, хәтерләсәгез, җиңелүен танып, регионнан гаскәрләрне чыгара. Әрмәннәр үзләренә кабат Карабахны кайтара. Моңа карамастан, аннан соң да азербайҗаннар территорияне яулап алырга теләп һөҗүмнәр оештыра, кайчак өлешчә алар моңа ирешә дә. Әмма әлеге конфликтка ноктаны

әрмәннәр тәшкил итүе билгеле. Әмма Карабах белән Әрмәнстан арасындагы уртак чикләрне бетерәләр һәм әлеге өлкә Әзербайҗан территориясендәге анклав булып кала. Аңлыйсызмы? Шул чакта берникадәр вакытка бәрелешләр туктап та кала. Әмма әрмән җәмгыяте Карабахны Әрмәнстан составына кертү үтенече белән берничә тапкыр Мәскәүгә дә мөрәҗәгать итә. Ереванда бу идеяне хуплап, хәтта митинглар да уздыралар. Перестройка чорында әлеге кәефләр көчәеп, 1988 елда кабат канлы бәрелешләргә китерә. Аларның саны да, масштаблары да геометрик прогрессиядә арта гына бара. Сугыш 1994 елга кадәр алып барыла. Бер ел ярымнан артык көчле сугыштан сон ут туктату турында килешү төзелә. Үзләрен Таулы Карабах дип игълан иткән республика Әрмәнстан ярдәме белән элеккеге автоном өлкә территорияләрен саклап кала һәм Әрмәнстан белән чикләргә кадәр үтә ала һәм өлкә анклав булудан туктый. Болардан кала әрмәннәр Әзербайҗанның Карабах белән чиктә урнашкан берничә шәһәрен дә яулап ала. Чынлыкта исә хәтта килешү төзелгәннән соң да конфликт тулысынча хәл ителми һәм ел саен Карабах районында бәрелешләрдә 30га якын кеше һәлак була. Хәзерге вакытта сугышны шулкадәр зурга җибәрүдә кайсы якның гаепле булуын әйтүе дә авыр. Азербайҗанның хәрби җитәкчелеге исә армиянең дошманнарга каршы тору өчен контрһөҗүм операциясе башкаруын һәм Азербайҗан җирләрен оккупациядән коткару эшләрен алып баруы турында белдерде. Политолог Карнеги Мәскәү үзәге һәм Россия в глобальной политике журналы эксперты Аркадий Дубнов аңлатуынча, Азербайҗанның әлеге бәрелешләрне башлавы 2020 елның җәй башындагы бәрелешләрдән соң Илхам Алиевка үзен көчле лидер итеп күрсәтергә теләве белән бәйле. Сентябрь исә регионда хәрби бәрелешләр алып барырга уңайлы вакыттан санала. Эксперт шулай ук сугышны Әзербайҗан башлады дигән фикердә. Моны ул Әзербайҗанның үз территорияләренә карата аңлашылмый торган ут ачылуы турында әйтүе һәм конфликтка бер ай кала Әзербайҗан хөкүмәтенең халыкның йөк машиналары һәм машиналарын дәүләт файдасына йолып алуы белән бәйли. Ә менә Әзербайҗан аналитигы Фуат Шахбах фикеренчә, Әзербайҗанның иң беренче максаты ул Таулы Карабахның көньягындагы Физулин һәм Җибраил районнарын алу. Анда таулар аз, ә димәк, һөҗүм итү өчен уңайлы урын. Әлегә бу бәрелешләрнең ни белән тәмамланасы билгеле түгел. Без исә бу вакыйгалар озакка сузылган сугышларга һәм гади халык арасында корбаннарга китермәс дигән өметтә һәм теләктә калабыз.